איז אזא שיינע מעשה, דער רבי האט פארציילט א מעשה, קענסט די מעשה מיט די קאפצן פאשע? ס'איז געווען א קעניג, ער האט געהאט א חבר, ער איז געווען זייער נאנט מיט א איד, דארט איז געווען עפעס א גוי א קאפצן פאשע, אזוי האט אים דער רבי גערופן, קאפצן פאשע, ער האט נאר געוואלט מאכן א מחלוקת צווישן דעם קעניג מיט דעם איד, ער האט נישט געוואוסט וויאזוי, דער קעניג האט אזוי ליב געהאט דעם איד, גייט ער זאגן פאר דעם איד, זאלסט וויסן אז דיין מויל האט א גראך, און ווען דו רעדסט מיטן קעניג, דער קעניג האט יסורים ווען דו רעדסט מיט אים. שוין, דער פקיד האט זיך דערשראקן, ער קען זיך נישט אליין שמעקן, ער ווייסט דאך נישט איז עס אמת אדער נישט. נו, האסט עפעס א עצה? זאגט ער, ווי קען מען דאס? זאגט ער, יא, יעדע מאל עסט קומען צום קעניג, ברענג מיט א טיכל מיט פערפיום, האלט עס אזוי, אזוי זאלסטו רעדן, אז דער קעניג זאל נישט שמעקן דיין גראך. פיין. ער לויפט צום קעניג, ער זאגט פאר דער קעניג, דער איד גייט ארום זאגן אז דו שטינקסט, ער קען נישט רעדן מיט דיך, העסטו זען ער גייט קומען מיט א טיכל, שוין דער קעניג איז געווארן מלא חמה, אזוי רעדט ער אויפן קעניג, ער קען נישט רעדן צו מיר, אויב ס'אמת וועל איך אים הרג'נען, און דער איד קומט אריין, וואס טוט זיך קעניג, אדוני המלך, אוי און דער קעניג איז געווארן גערעגט, שוין דער קעניג שרייבט אפ א בריוו, פאר דער וואס איז ממונה פאר צו הרג'נען מענטשן, און ווער ס'ברענגט אריבער דעם בריוו, כאפ אים אן און ווארף אים אריין אין קאלעך אויוון, אן קיין פארוואס, אן קיין פארווען. שוין, ער זאגט פאר דעם, פאר דעם איד, ער האט נישט געזאגט פאר דער איד וואס שטייט דארט, ער בינדט עס ארום, ער קלעבט עס צו, טראג עס פאר דעם מענטש וואס ער איז ממונה, וואס ער הרג'עט די מענטשן דא ביי דער קעניג. דער איד ווייסט נישט גארנישט, ער לויפט אהין, און דער קבצן פאשא לויפט אים נאך, ווייל ער וויל מאכן שור, אז ער זוכט נאך עפעס א עוולה צו גיין פארציילן פארן קעניג, און דער איד האט דורכגעוואקט א בית מדרש, און ער איז געווען א מוהל. אה, מען זאגט אים ממש השגחה פרטית, מען זוכט א מוהל, ס'געדארפט זיין א ברית היינט, דער מוהל איז נישט אנגעקומען, מען זוכט א מוהל, דו מוזט דא בלייבן, דו מוזט דא בלייבן. זאגט ער, איך קען נישט, דער קעניג האט מיר געהייסן טראגן א בריוו, ניין, דו מוזט דא בלייבן. ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון. שוין, ער טראכט א ברית, ער גייט דא בלייבן, ער זוכט, זעט ער אין די בעק פון אים די קאפ צום פאשע, זאגט ער אים, ווייסט, די קעניג האט מיר געהייסן אז איך מוז עס איבער געבן פאר דעם מענטש וואס הארגעט מענטשן, דו ביסט א טראסטבארע מענטש, טראג עס אריבער, איך וועל מארגן גיין זאגן פארן קעניג אז איך האב נישט געקענט, די קאפ צום פאשע פרייט זיך, ער וועט גיין נאך א זאך פארציילן פארן קעניג, אז דער איד האט נישט געטון, און ער כאפט דעם בריוו און ער לויפט צו דעם מענטש וואס וואס דער מענטש כאפט ער ליינט אפ דער בריוו, ווער ס'ברענגט אים דעם בריוו כאפט מען און ווארפט מען אריין אין פייער, ער כאפט אן דעם קאפ צום פאשקע און ער פארברענט אים, און דער איד האט גארנישט געוואוסט וואס איז געשטאנען אויפן בריוו, ער גייט צום קעניג מארגן מיטן האנטוך און ער זאגט פארן קעניג אז וואס זאל ער טון, זאל ער מוחל זיין, ער האט נישט געוואוסט וואס ער האט נישט געקענט, ער האט געהאט א בריוו, זאגט אים דער קעניג וואס הייסט? האסט נישט איבערגעגעבן די בריוו? ווער האט איבערגעגעבן די בריוו? זאגט ער, דער, דער קאפ צום פאשא. דער קעניג איז געווארן זייער צעטומלט, וואס גייט דא פאר? פרעגט ער אים, וואס איז דער טיכל וואס דו האלטסט אין פארנט פון דיין מויל? זאגט ער אים, דער קאפ צום פאשא זאגט מיר אז מיין מויל האט א גראך. אה, דער קעניג געזאגט, שקויעך אייבערשטער אז איך האב נישט געהארגעט קיין אומשולדיג מענטש, מיר איז ער געקומען זאגן אז דו האלטסט דאס ווייל איך האב א גראך, אזוי האט ער געוואלט מאכן א א פירוד. שוין. עד כאן המעשה, דער רבי האט נישט אויסגעפירט די נמשל. אלע משלים וואס דער רבי פארציילט אז יעדער איינער זאל פרובירן אליינס צו זען וואס דער נמשל איז. דער נמשל זעמיר אונז, דער קעניג, דאס איז דער אייבערשטער. און דער אייבערשטער האט זייער ליב א איד צו רעדן מיט א איד. דער אייבערשטער האט זייער ליב צו הערן ווי א איד רעדט צו אים. קומט די יצר הרע און ער מאכט משוגע א מענטש, דו ווייסט וואס דו שטינקסט, די אייבערשטער קען דיך נישט ליידן, ווען דו רעדסט צום אייבערשטן, די אייבערשטער האט פון דעם, ס'איז נישט גוט, ולרשע אמר אלקים מה לך ולספר חיקו, ער ברענגט אים פסיקה און דו ווייסט דו שטינקסט, שוין, נאכדעם גייט ער זאגן פארן אייבערשטן, זעסט, דער מענטש רעדט נישט צו דיר, דער מענטש טוט נישט גארנישט, און פלוצלינג געשעט עפעס א מצוה, דער איד טוט א מצוה און אלץ ווערט איבערגעדרייט, דאס איז די מורא'דיגע זאך אז א מענטש רעדט צום אייבערשטן, מוהרא ש פלעגט עס אייביג זאגן, דער מקטרג שטייט און שרייט, דער האלט נישט ביי גארנישט, ער גארנישט, ער גארנישט, ער גארנישט, ער וויל נישט, ער דארף דיך נישט אייבערשטער. פלוצלינג קומט דער איד אין די זייט, זעצט זיך אוועק אין א זייט און זאגט, רבונו של עולם, איך וויל דיך, נאר דיך, איך דארף נאר דיך, וואס זאל איך טון, איך האב א יצר הרע, מאכט מיך משוגע. וואס האסטו געזאגט דא? וואס האסטו געשריגן אז די איד דארף מיך נישט? וואס האסטו פארדרייט די קאפ? וואס האסטו געשריגן אויבן? וואס האסטו געשריגן אז די מענטשן דארפן דיך נישט, קיינער דארף דיך נישט, ער קומט דיך אגאנצעט מקטרג זיין, מקטרג זיין, אגאנצע צייט נאכאמאל מקטרג זיין, קיינער דארף דיך נישט באשעפער, די אידן זענען שלעכט, און פלוצלינג געט זיך א שטעל ארויס, פון אביסל איז באדערט דאס, אז ס'הייבט זיך נישט אן, דאס איז די מעלה ווען א מענטש רעדט זיך אויס די הארץ צום אייבערשטן, די אייבערשטער זאל העלפן אז מ'זאל עס אנהייבן טון. ס'איז נישט גענוג צו הערן דרשות פון דעם, דארפסט אנהייבן טון. נישט גענוג אז מען גייט צו א פארמעסי, מען גייט צו אן אפעטייק נעמען מעדיקעישן, מען דארף עס אייננעמען. אז מען גייט צום דאקטער און דער דאקטער גיבט מעדיקעישן, שוין, כ'האב שוין א מעדיקעישן פאר מיין הארץ, כ'האב שוין א מעדיקעישן פאר מיין פאר מיין בלוט. נישט גענוג! ער גייט צו א ווייטעמין סטאר, קודם קויפט ער ווייטעמינס, נו, און ס'גייט, ס'העלפט נישט.